Helo, dwi'n mynd i ddarllen llyfr o'r enw Y Teigr a Ddaeth i De. Falle bod chi wedi darllen hwn yn yr ysgol? Y Teigr a Ddaeth i De. Un tro, roedd yna ferch fach o'r enw Catrin, ac roedd hi'n cael te gyda'i mam yn y gegin. Yn sydyn, canodd clwch y drws. A pwy all fod yna tybed? meddai mam Catrin. Nid y dyn llaeth yw e, achos fe ddaeth bore yma, Ac nid crwt y grocer, achos nid heddiw mae'n dod. Ac nid dadi, achos mae allwedd ganddo ef. Gwell i ni agor y drws i gael gweld. Agorodd Catrin y drws. Ac yna, yn fawr, yn flewog, ac yn streipiog, roedd teigr. Meddai'r teigr, Esgusodwch fi, ond dwi bron a marw eisiau bwyd. Tybed ga'i ddod i gael te efo chi? Cei, wrth cwrs, Medda mam Catrin. Tir di mewn. Felly daeth y teigr i mewn i'r gegin ac eisteddodd wrth y bwrdd. Hoffet ti gael brechdan? gofynnodd mam Catrin. Ond nid un frechdan, gymerodd y teigwr, ond pob un frechdan oedd ar y plât, a llowciodd y cyfan gyda'i gilydd. Roedd e'n dal i edrych yn newynog, felly Estynnodd Catrin y buns iddo. Ond unwaith eto, nid un fynsen fwytodd y teigr, ond pob un fynsen oedd ar y plât. Yna bwytodd y bisgedi i gyd, a'r deisen i gyd, nes bod dim ar ôl ar y bwrdd i'w fwyta. Felly meddai mam Catrin, Hoffet ti rywbeth i yfed? Ac fe yfodd y teigr y llaeth i gyd o'r jwg a'r te i gyd o'r tepot. Yna, edrychodd o gwmpas y gegin i weld beth arall oedd i'w gael. Bwytodd bob y tamaid o'r swper oedd yn coginio ar y stôf, a'r holl fwyd yn y rhewgell, a'r holl duniau a phacedi yn y cwpwrdd. Ac fe yfodd y llaeth i gyd, a'r sudd oren i gyd, A chwrw Dadi i gyd. A'r dŵr i gyd o'r tap. Yna dywedodd, Diolch yn fawr am y te hyfryd. Gwell i fi fynd nawr. Ac fe aeth. Meddai Mam Catrin. O'n i ddim beth i'w wneud. Does gen i ddim byd i swper, Dadi. Mae'r teigr wedi ei fwyta fe i gyd. A doedd Catrin ddim yn gallu cael bath, achos bod y teigr wedi yfed y dŵr i gyd o'r tap. Yna, daeth Dadi Catrin adre. Dywedodd Catrin a Mam wrtho beth ddigwyddodd, a bod y teigr wedi bwyta'r holl fwyd ac yfed yr holl ddiod. Ac meddai Dad i Catrin, Mi wn i be wnawn ni. Mae gen i syniad da iawn. Fe wnawn ni wisgo'n cotiau a mynd i gaffi. Felly, fe aethon nhw allan yn y nos, ac roedd holl oleuadau'r stryd yn disgleirio a holl oleuadau'r ceir, ac fe gerddon nhw ar hyd y stryd i'r café. Ac fe gawson nhw swper braf gyda selsig a sglodion a hufen iâ. Yn y bore, aeth Catrin a Mam i siopa ac fe brynon nhw lawer o bethau i'w bwyta. Ac ar ben hynny, prynon nhw dyn anferth o fwyd teigr, rhag ofn i'r teigr ddod i de eto. Ond wnaeth e ddim. erioed. Be diwedd? Wel, oedd Catrin yn amlwg yn caru'r teigr ac yn gobeithio bydde fe'n dod i weld nhw eto i gael te, ond nath e ddim. Diolch am rando.